ברוכים הבאים טייערע אידן צו צווישן ערנסט נאמבער נײַן און צוואַנציק מיטן חסידישן מומחה אין תורת הנפש רבי יוסף זאב בראווער, א גוטן יוסף זאב. א גוטן ר' פנחס.
א גוטן יוסף זאב, לאמיר גראד גיין צוגיין צום ענין ברשות כ און אויפברענגען א שאלה וואס איז אריינגעקומען מער ווי איינמאל אין פארשידענע אופנים וואס צו זאגן, איך וועל עס אויפברענגען מיטן נוסח פונעם לעצטן שואל, וואס צו זאגן פאר א נאנטן. וועם ס'איז געבוירן געווארן א ספעשל נידס טשיילד, לאמיר זאגן א דאון סינדראם, א קינד וואס איז א פעקל, יא, א פעקל פון הימל, וואס זאל איך אים זאגן, פרעגט יענער שואל, וואס זאג איך פאר יענעם, ער גיבט עצות, מ'שווייגט, מ'מאכט זיך כאילו ס'איז נישט געשען, אדער מ'ווייסט אז ס'איז יא געשען און מ'זאגט אז ס'איז אן אסיון פון הימל און דער אייבערשטער גיבט עס נאר פאר די וואס ער ווייסט אז ער קען, וואס זאל ער זאגן, וואס זאל ער זאגן, וואס זאל ער נישט זאגן. איז עס אויב ס'איז ער ווען די ענטפער איז טיפער מיינט אז ס'איז שוין אריינגעקומען אויף אפאר אופנים אזא שאלה ס'קען זיין אז ס'האט מען שוין אדרעסירט עפעס אזא מין זאך ווען בקיצור וואס צו זאגן ווען יענעם האט געטראפן א צרה וואס זאל מען זאגן וואס נישט ווי עס איז ער וואס זאגט מען. וואו
ס'איז נישט דא קיין וואן סייז פיטס אלל. אקעי.
איך קען דיך זאגן וואס איך טרעך ביי מיך, כאילו דו פרעגסט מיך אויס אזוי וואס וואלסטו ווען געזאגט? גוט, זייער גוט, יא ס'אזוי וואס וואלסטו ווען געזאגט, האסט א חבר, יא א נאנטער ס'האט זיך געמאכט א, וואס וואלסטו יענעם געזאגט? יא, יעצט אפילו איך וואלט אויך נישט געקענט זאגן וואן סייז ענסער פאר יעדעם איינעם, ווייל ס'ווענדט זיך ביי יעדעם איינעם, וואלט מיין אדזשענדע וואלט ווען געווען, איך וואלט ווען געטרייט וואס איך קען צוצוברענגען די עלטערן צו א פלאץ, אז זיי זאלן פארשטיין אז ס'איז א לכתחילה און נישט קיין בדיעבד. רוב צרות, רוב זאכן וואס מענטשן מוטשענען זיך אויף די וועלט איז ווייל זיי טראכטן אז לכתחילה וואלט ווען געווען בעסער עס זאל זיין די סיטואשען אינגאנצן אנדערש, בדיעבד אנפארטשענעטלי בין איך אריינגעפאלן אין די מצב, און אין אונזער קעיס דא זענען זיי אריינגעפאלן מיט א נישט געזונט קינד, אין וויטש עווער שעיפ אר פארם איט איז, איז.

סאו לכתחילה, ס'איז זייער שטארקע ווערטער יעצט אויף דיר. אבער איך ווייס אז ס'קומט פון דיר, עמיצער וואס קערט פאר א צווייטן, טרייט זייער שטארק צו פילן מיט א צווייטן, און ער איז אין די ליין. יא, יעצט חס ושלום, ס'מיינט נישט קיין רגע אז איך פיל נישט מיט מיט די צרה, און איך ווינטש פאר יעדעם איינעם צו האבן געזונטע קינדער, און נאך די קינדער זאלן זיי האבן נאך אסאך געזונטע קינדער, און קיינער זאל נישט ווערן פארביטן אין די נסיון, עט די סעים טיים וואס איך זאג אז דאס איז לכתחילה, ווייל אויב די רבונו של עולם האט דיך יא געטשוזט, און ביסט בדיעבד אנגעקומען צו די מצב איז בדיעבד די מצב ולכתחילה. וואס מיינט עס? וואס מיינט עס? די אייבערשטער האט דיך געגעבן א אינוויטעישן צו האבן א פערסענעל קלארע נאנטע אפענע קאנעקשאן, עס טייטש ווען ווען ס'איז נישט דא אזא נסיון איז א מענטש זייער אסאך אין א מצב פון אימפרעשאן מענעדזשמענט וואס אונז רעדן אסאך אדער די אלע מיני זאכן. וואס מיינט אימפרעשאן מענעדזשמענט? פארנומען מיט וויאזוי דער עולם גייט קוקן, סיי אויף דיך אליין, וויאזוי דו אליין גייסט ווערן אימפרעסט פון דיין אייגענע אימפרעשאן, און אפגערעדט פון אנדערע, אנדערע זיכער. אין אנדערע ווערטער, אזא מין סיטועשאן ווערט.

א זאך וואס דער רבונו של עולם האט געטון בהשגחה פרטית, און וואס וויל ער פון מיך אפילו ווען מיין קינד איז געזונט, וואס וויל ער פון מיך דעמאלטס? אין אנדערע ווערטער, ווען א מענטש האט א נישט געזונט קינד, ווערט ער כאילו געצווינגען דורך די אייבערשטער מיט ליבשאפט, אויב ער נעמט עס אן ריכטיג, צו פעיסן, די פעקט אז ער איז נישט דא פאר אימפרעשאנס, ער איז נישט דא פאר קיין שום שקר, פאר קיין שום פאלשע זאכן פון וויאזוי גייט מעטשן מיין קינד'ס קליידער וכו', איך נעם דאס פאר א דוגמא אבער עס איז דא אסאך אנדערע זאכן, נאר ער מוז באמת פילן און זעהן וואס איז די תכלית, די מענטש גייט זיך מוזן פרעגן, כדי צוצוקומען צו די פלאץ אז ס'זאל זיין א לכתחילה, גייט ער מוזן ענטפערן פאר זיך אויף די שאלה פון וואס וויל די אייבערשטער פון מיך, וואס מיינט דאס צו זיין אין די מצב. געזאגט. יעצט ער קען טרייען צו עוואוידן די קוועשן און קריעטן נאך אסאך מער פראבלעמען ווייל ווען א מענטש פעיסט נעבעך אזא נסיון עס איז נישט קיין גרינגע נסיון איז איך מיין איך קען עס פון די נאנט איך ווייס וואס דאס מיינט מענטשן וואס האבן נישט געזונטע קינדער אין שטוב.

ווי געזאגט אזוי איינער קען נישט קאנטראלן וויאזוי די עלטערן נעמען עס, אבער באמת זעמיר אריינגעגאנגען אביסל אין די נקודה אז א מענטש קען נעמען די סיטואשען פון א נישט געזונט קינד און ווערן ממש איבערגעדרייט לטובה אינגאנצן, באקומען א נייע בליק אויפן לעבן, זען וואס איז די תכלית דא, וואס וויל די רבונו של עולם פון מיר בכלל, און ווערן אינוואלווד מיט נייע מיט נייע פעמיליס און נייע מצוות, נייע זאכן וואס זענען קיינמאל נישט געווען, התקלפנו נישט. גע'עקסעסד די קרבת השם, יא האט מיר געזאגט א קלייענט וואס האט לעצטענס געענדיגט טריטמענטס פון א מחלה האט מיר געשריבן, ער זאגט מיר ס'זעלבסט זאלסט וויסן אז ס'איז דא א געוויסע קרבת אלוקים וואס מען קען נישט פילן נאר ווען מען נעמט טריטמענטס פאר די מחלה.
סאו די זעלבע זאך קען מען קאפי פעיסטן פאר די זאך, ס'איז דא א געוויסע קרבת אלוקים וואס א מענטש קען נאר פילן ווען האט א נישט געזונט קינד? א געוויסע קלארקייט אין די תכלית פון די לעבן, א געוויסע נאנטקייט צו די אייבערשטער, ער קען אויך בוחר זיין, ער האט די בחירה בוחר צו זיין ניין, זיך ווייטער רעגן און ווייטער יא פרובירן עס צו באהאלטן פון יעדעם און אוועקשיקן די קינד און פארשטייט זיך איך וויל נישט אריינגיין אין די דיטעילס פון וואס איז רייט וואס איז נישט רייט וועגן יעדע פעמילי איז באמת אנדערש.

אבער מיין ציל, מיין שטערקסטע ציל וואלט געווען ארויסצוהאבן און פארשטיין אז ס'איז ס'איז גוט די מצב ווי דו ביסט יעצט און דו קענסט טשעינדזשן דיין גאנצע וועג וויאזוי דו קוקסט אויפן לעבן און אויפן רבונו של עולם און אויף וואס דאס מיינט האבן קינדער בכלל. דו פארשטייסט וואס איך זאג? יא, זייער קלאר אז דאס איז אפערטוניטי פארן מענטש צו קענען דורכשניידן. די ווענט וואס זענען געווענטליך דא צווישן מיר און צווישן דעם תכלית, דאס גיבט א קאט, דאס גיבט א האק אראפ אסאך אזעלכע ווענט, ווייל ס'ברענגט נאנט צום מציאות א, ס'ברענגט נאנט צו די אויגן א, די מציאות, די מציאות פון תכלית, די מציאות פון תכלית. ווייל ווען מ'האט א, א מענטש האט פאר זיך אזא גרויסער פעקל, געווענטליך זייער אסאך זאכן וואס זענען נישט אזוי וויכטיג פאלן אוועק, פאלן אוועק ווען, ווען זיי ווערן געשטעלט קעגן די גרויסע זאכן, די פאלן ווען עמער דארף און עמיצער דארף זיך ספראווענען מיט א נישט געזונט קינד, און דאס איז א זאך וואס ציט זיך, ס'איז נישט סתם מ'גייט צום דאקטער און מ'היילט עס אויס, ס'איז א זאך וואס ציט זיך, ס'בלייבט, ס'איז א פראדזשעקט, מער ווי א פראדזשעקט, ס'איז א עמאשענעל פראדזשעקט, יא, איז במילא אנדערע זאכן וואס זענען נישט אזוי וויכטיג פאלן באמת דעמאלטס אוועק, און ס'ברענגט מענטשן אונטער צום תכלית, צום פעסטן מציאות. נו. און ווען א מענטש, און דאס איז די זעלבע זאך אייביג, ביי יעדע. נסיון, חורבן, ביי יעדע אישו וואס איז דא יא, זעמיר זיכער די טעג פון תשעה באב, ווען יעדע מאל וואס איז דא א חורבן, די חורבן איז דיזיינט אונז צו שטעלן אין פלאץ און אונז צו ברענגען נענטער צו די נייע גאולה און די נייע תיקון וואס גייט ארויסקומען, און די נייע גאולה און די נייע תיקון וואלט קיינמאל נישט געקענט ווערן אויב מען צוברעכט ווען נישט די אלטע.

די צווייטע העלפט פון תשעה באב איז שטעלט מען זיך שוין אויף און מען צינדט אן לעכט און מען טוט אן תפילין און בכלל קען זעהן כלל ישראל יא ווי שיינע נביאים בני נביאים הם קען זעהן כלל ישראל אטעמט אפ אין די חדשים פון אב יא די וועקעישאנס זענען דעמאלטס און דער עולם פארט ארום און מען זינגט ניגונים פון גאולה און מען גרייט זיך אן צו יום נראה וואס איז א שטארקע אפאטעמעכטס פון תקווה וואס איז דא ביי כלל ישראל אין די אין די צייט און די זעלבע זאך עלטערן וואס ווערן געטשעלענדזשט דורכן רבונו של עולם מיט די נסיון האבן די אפערטוניטי צו אריין טעפן אין די לעוועל פון קלארקייט אין וואס איך זוך אויף די וועלט און פארוואס בין איך דא זיי זענען הענד פיקט ביי די אייבערשטער צו קום איך האלט אז דו די רבונו של עולם ווען ער דעסיידט צו מאכן זיין זוהן איך האלט אז דו האסט די כוחות וויאזוי צו קענען דילן מיט די זאך ריכטיג. און איך וויל דו זאלסט דזשוינען מיין מיין גרופ, מיין עליט גרופ פון מענטשן וואס זענען נאנט נאנט צו מיך, און איך האב דא א שטארקע זעך פון פון בענעפיטס, וואס גייט וואס פארלירט פארוואס זאל א טאטע מאמע וועלן צוקומען צו די מהלך, פארוואס זאל איך נישט יא טרייען צו גיין מיט, לאמיך בלייבן די זעלבע. מצב וואס איך בין געווען ביז היינט, און לאמיך נעמען אביסל חיזוק, ווייס מיר דאך, פארוואס דארף איך מיך טשעינדזשן די גאנצע זאך?
גוטע קשיא. יא, סאו איינע פון די גאר שטארקע בענעפיטס וואס איז דא אויף דעם, איז ווייל ס'העלפט דיך באמת מאכן דעסיזשענס, ריכטיגע דעסיזשענס פאר דיך, פאר די קינד, און פאר דיינע אנדערע קינדער, אויף אינגאנצן א אנדערע לעוול. יעדע מאל וואס מען גייט דארפן מאכן א דעסיזשען וואס איז די טובה, וואס וויל די אייבערשטער יעצט דא, וואס איז די ריכטיגע זאך, ווען דו גייסט נישט כאפן די מעסעדזש פון וואס די אייבערשטער וויל, גייסטו מאכן דעסיזשענס, ראונג דעסיזשענס, דו גייסט די גאנצע צייט זיין געבעיסט זיך צוריק צו אריינלייגן אין די פלאץ ווי דו ביסט געווען אמאל, און דו גייסט דיך סתם אריינשטופן, און דער רבונו של עולם וויל דיך ארויסנעמען פון דארט. עפעס מיינט נישט אז דו דארפסט צוברעכן דיין גאנץ לעבן, עס מיינט נישט אז דו דארפסט יעצט.

דעמאלטס וועסטו באמת צוקומען צו די צו די תכלית און צו די גוטע פלאץ ווי די אייבערשטער וויל דיך ברענגען. אהא אהא. סאו ס'איז אפערטוניטי. ס'איז א לכתחילה'דיגע אפערטוניטי, ס'איז א אפערטוניטי וואס וואס די אייבערשטער. וויל אז דו זאלסט צוקומען צו און ביסט נישט סתם אריינגעפאלן דא, און ווי מער דו גייסט דיך אויסקלארן אין די זאך גייט עס האבן א עפעקט אויף אלע דיינע אלע דיינע וועגן, ווייל אויב ביסטו סתם אריינגעפאלן איז נאר לאמיך עס איינשטעלן, לאמיך עס ווייס איך מיין לאמיך מיך ארויסדרייען לאמיך מיך עצה געבן אויף די וועג אויף יענע וועג, אבער אויב דו ריעלייזט אז די אייבשטער וויל עס געבן פאר דיך גייט דיך עס אברענגען אריין אינגאנצן א אנדערע מצב.

קלאר איך וואלט יענעם געזאגט אזוי און אזוי, איך וואלט זיך געזאגט אין דזשענעראל וואס מיין אדזשענדע וואלט געווען, עס איז נישט קיין קלארע זאך, עס איז נישט עפעס וואס מען קען גיין מיט דעם אין גראסערי, פארשטייסט? עס איז זייער א טיפע קאנסעפט, ווען ווען איינער איז מצליח עס צו כאפן, איז ער אינגאנצן א אנדערע ליג, אינגאנצן א אנדערע וועלט, אבער ליידער איז דא אסאך מענטשן וואס קענען, זענען נישט מצליח דאס צו כאפן, און זיי מוטשענען זיך יא.
אקעי, פיין. שכוח אסי ז פאר דעם. נאך איין שאלה? יא. אקעי. סאו, די שוי רעדט דא. ביז איך בין געווען דרײַצן יאר בין איך געווען פון די בעסערע קינדער, און נאכדעם האב איך געהאט א ירידה פאר א האלב יאר. אבער נאך די ירידה פון די האלב יאר האב איך זיך צוריקגעכאפט, און איך וויל זיין גוט, איך וויל ווערן בעסער. איז דא איין שאלה, איין זאך וואס איז נוגיא, ער זאגט אז לגבי זיינע פריערדיגע חברים, ער זאגט איינע פון די סיבות פארוואס ער האט געהאט א ירידה איז געווען וועגן נישט גוטע חברים, זיינע ווערטער, די ווערטער פונעם שואל, און ער זאגט ער פילט יעצט א urge צוריק צו ברענגען זיי אויכעט, דאס הייסט זיך ווענדן צו זיי און זיי פרובירן אויכעט אויפהייבן, איז א שאלה צו איך זאל עס טון צו ער מחויב, אדער איטס נאן אוו מיי ביזנעס, נו יאסעף זיי פון מחויב אדער ס'נאן אוו היז ביזנעס?

קעירן פאר דיינע חברים איז צוויי זאכן, קודם כל איז דיין אייגענע חייך קודמא, חייך קודמא, דאס איז די ערשטע זאך, סתם פלעין חייך קודמא, דו ביסט באמת און דו דארפסט שומעכער, דו ביסט באמת אין א גוטע פלאץ ווען דו, פאר דו טרייסט צו טראכטן אפילו פון משפיע זיין אויף אנדערע. נאמבער טו איז אז. דאס אליינס אז דו גייסט באמת זיין שטארק ביי דיר און צוריקקומען גוט און ריכטיג, דאס אליין גייט זיין, גייט האבן א שטארקע השפעה אויף זיי. אפילו דו,
אפילו דו גייסט נישט אזוי ווי למעשה, בפועל, צו זיי, עס ווענדט זיך צו זיי, אבער דיין, די מציאות הדברים, יא, און ספעשעלי אויב דו גייסט זיין באמת פרייליך און צופרידן און נישט ווערן סתם א חניאק וואס, וואס דו אליין האסט נישט הנאה פון די שריט וואס דו האסט געטון, כאילו. גייסט א גאנצע צייט קוקן אזוי מיטן מיט די אויגן אויף צוריק אזוי ווייסט דעפענעט די פאון און איך נאר שוין ווייסט פאר שידוכים אדער ווייסט שוין וואס האב איך מיך געגעבן יא שטייסט סאו דאס אליין קען האבן א שטארקע עפעקט אויב זיי גייען זעהן אז דו האסט דיך באמת גענומען מיט דיין טאלאנט דו האסט באמת מצליח געווען און אויך דו זאלסט נישט האבן די חלק פון די גאווה פון איך האב עס געמאכט און ענק זענען געדענק א גאנצע טאג אז דו ביסט אויך געווען דארט, איט טעיקס נאטינג צו געבן א פאל פון די יצר הרע און געבן א קומען צו די פלאץ ווי זיי זענען געווען. נאך א נקודה וואס איז וויכטיג, וואס איז נוגע צו די פריערדיגע נקודה פון חייך קודמין, ווייסט ווען מ'גייט ארויף אויפן עירפלעין זאגן זיי אז קודם טוה אן דיין מאסק אויב דו זיצט לעבן א קינד, און נאכדעם וואס דו האסט אנגעטון דיין מאסק מיט דיין וועסט דעמאלטס זאלסטו טון פאר די קינד ווייל אין קעיס ס'גייט אוועק די. אקסידזשען גייט די קינד גארנישט האבן פארדינט פון דעם אז דו האסט נישט די ס. קודם האב דו דיין מאסק, דו האב דיין אקסידזשען, דו זיי גענוג געזונט, און נאכדעם, און נאכדעם. טוה עס פאר דיין קינד. און פון די אנדערע זייט איז אבער אויך יא דא א די חלק פון פון ערבים כל ישראל, די חלק פון ווי מען האט פריער געזאגט אז לויט די תורה איז עס יא דיין ביזנעס און דארפסט קערן פאר אנדערע, איז עס. אויף מתפלל זיין און אויף זאכן וואס זענען נישט דעינדזשערעס, לייק יעדע בחור ווייסט ביי זיך ווי ער פאלט און ווי ער קען שנעל פאלן, און שטיי אוועק פון יענע אלע עריעס, טריי נישט צו זיין א חכם און און מיינען אז ווייל דו האסט מצליח געווען זיך צו געבן א כאפ צוריק מיינט עס אז עס איז נישט אמת, די צרה קען ארויסוואקסן עני טיים עניוועיר און דארפסט דיך זייער שטארק וואטשן פון דעם, עט די סעים טיים. טריי וואס דו קענסט יא צו טון, ספעשעלי אויב דו קענסט מצליח זיין צו טרעפן א גוטע איינער פון די סטעף און זיין אפן מיט אים און רעדן מיט אים וועגן דעם, דאס וואלט געווען געוואלדיג ווייל דאס קען זיין א זייער א שטארקע כח וואס זיך קען האלטן צווישן. זיי קענען דיך און זיי קענען יענעם און זיי בלייבן דא, זענען אינוואלווד און אקעי. אקזעקטלי. נאר יוסף זאב, נאך א גוט ווארט.

דער בעל שם טוב האט דאך אראפגעברענגט א געוויסע זאך דא אויף דער וועלט, סיי די קאנצעפט וואס דער בעל שם טוב האט אראפגעברענגט, סיי די מנהגים, און די וועג, און די ספיריט, די ענערדזשי וואס וואס מיינט זיין א חסידישער יונגערמאן, און האבן א חסידישע שטוב. איז ווען מען גייט צוריקקוקן און מען גייט זען וויאזוי די צדיקים האבן מצליח געווען אין די גלות, אין די טונקלקייט, צו מתקן זיין אלעס און עס צוריקצוברענגען אויף די ריכטיגע פלאץ,
ס'איז אביסל מעין הפסיכי וואס אונז האמיר אנגעפאנגען מיט די שאלה פון די וואס מיט דעם חורבן יא?
איז אונז האבן דאך אויך די גרויסע חורבן דא. נאכדעם וואס דו גייסט קוקן און דו זעהן אז די תיקון וואס איז געווען וועט מען זעהן אז ס'איז ארויסגעקומען אסאך שענער פון פון ווען אויב אדם הראשון וואלט ווען קיינמאל נישט געזינדיגט ס'וואלט קיינמאל נישט געווען די אלע חטאים וואס האבן צוגעברענגט אז עווענטשעלי זאל ווערן חורבן בית המקדש. אין אנדערע ווערטער, ווען ווען אונז קלאגן אויפן כאר מיט רעכנט שוין, נעבעך זעמיר שוין אונז זעמיר ווי אונז זעמיר, עס איז אינגאנצן אנדערש ווי ווען אונז קלאגן אויפן חורבן אונז ווייסן אז דער תיקון ליגט דא באהאלטן און דער רבונו של עולם האט א פלאן און צו ס'איז פלען עי צו ס'איז פלען בי קען מען מאכן א עקסטערע שמועס צו די צו די אייבישטער האט לכתחילה געפלאנט ווען ער האט דאס געמאכט אבער דאס איז דאס איז נישט געמאכט קען זיין אז ס'איז יא געמאכט אבער פון א אנדערע געלעגנהייט נישט אזוי אין סוף פון א שמועס. איך האב אמאל געהערט זייער א שיינע וועג ווי ס'שטייט ס'שטייט קהל נקמות השם יא? יעדע מידה וואס איז דא איז דא אויף די גוטע זייט אויף די נישט אזוי גוטע זייט אבער נקמה איז איז נישט אזא שיינע מידה לאמיר זאגן אז ביים רבונו של עולם איז עס דא אין די גוטע זייט אבער צו גיין און מכתיר זיין דעם רבונו של עולם אז קהל נקמות דארף א שטיקל הסבר די בעסטע הסבר וואס איך האב געהערט איז אז וואס איז די

איז וואס איז די העכסטע לעוועל פון נקמה לייק די ריעל שורש פון נקמה ווען דער וואס האט דיך געוואלט שלעכטס טון ריעלייזט אז יעדע סטעפ וואס ער האט געטון דיך אראפצוברענגען האט ער דיך נאר געברענגט נענטער צו דיין תכלית און צו דיין בעסער זיך און ער דער שונא מיט די אלע זאכן וואס האט דיך געוואלט אונטערברענגען האט ער דיך גאר געברענגט נענטער סאו דאס איז די העכסטע לעוועל פון נקמה און דאס איז די לעוועל פון נקמה וואס דער רבונו של עולם גייט ווייזן פאר די שטן און די אומות העולם וואס האבן אונז א גאנצן צייט געוואלט געליב פייניגן אראפ ברענגען ברוחנית ובגשמיות אלע נסיונות און אלע שוועריקייטן וואס האמיר אלע יארן געהאט אין די גלות איז די משלים אז ווייזן ביי די גאולה געטס א קוק די ארונים אלעס וואס ענק האבן געטון האבן גאר געווען א חלק פון די פלאן און גאר באדינט די ציל ווי כלל ישראל גייט צוקומען. אונז האמיר זיך אויסדרייען צו די אלע פעלקער פון די אלע גאנצע צייט פון די טויזענטער יארן חברה! וועל דאן! קוק ווי אונז זעמער אנגעקומען! יעצט ביי! אונז דארף מיר ערגעץ גיין! אונז האמער וואס צו טון דא! יא, און די שענסטע פלאץ ווי ס'ווערט אראפגעברענגט איז הקדמות, יא, איך האב אין הקדמות שטייט דארט גאר שיין די די זאך, יא, דאס איז ווי שביעות קומט זיך צוזאם מיט תשעה באב. אה, שוין שוין.
דאס מוזט שוין איבערלאזן פאר א אנדערע מאל. אקעי. א גרויסן שכח ר' יוסף זאב'ס נאמבער, קודם שאלות פאר די פראגראם, איבערצולאזן שאלות וואס זאלן אדרעסירט ווערן צווישן אונז, צווישן אונז אלע.